Ago ne Nyasaye erokamano maduong' kuom ji duto ma biro chokore kodwa kawuono kendo arwako ji duto ma Jokristo ma biro lalore kodwa kata ma biro winjo wach Nyasaye modhiambo ma kawuononi. Joma welo manyien ma pod kwaromo kata ma pod ok wang'ere maber, arwakou duto mondo kanyakla wabed e nyim Nyasaye kendo wawinj wach Nyasaye. Ero uru kamano. Odhiambo ma kawuono ni wabiro lalore e topic kata thor wach mawacho kama eri. Ni koda ka osiepna mana geno kuome, mane chiemo koda bende osendhoga Wayudo wachno e Saburi piero ang'wen kod achiel kare ochiko. Mak mana ni wabiro somo Johana apar gadek chakre piero ariyo gachiel nyaka piero adek. Kapok watimo mano, walam Nyasaye. Ruoth Nyasaye ama Nyasachwa manyalo gik moko duto, abiro iri odhiamboni eri. Wadwa mondo walalre e nyimi kendo e nyingi, A Nyasaye, Akwayo mana ni mondo imiwa Roho mari maler odhiambo ma kawuononi mondo otelnwa, ka golonwa paro maricho ma dimonwa winjo wachni, ka keto chunywa kare kendo keto itwa, wachiko itwa kuomi Nyasachwa kwageno kuomi, ka chunywa okwe kendo kwawinjo wachni. Bed kodwa kwachako Nyasachwa, iritwa e wechewa duto manitie, jogo matuo, jogo machandore, jogo manie masiche, ipargi Nyasaye giduto. Mond liete gi nyithi kiye be waketo e lweti. Koro ritwa kamoro achiel ka wachako, ibed e dierwa to nyingi oyud duong' e hapi e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amina. Wabiro somo wach Nyasaye e Johana apar gadek chakre kar e piero ariyo kod achiel. Owacho kama, Bang' ka ne osewacho mano, Yesu nochandore gie chunye mi nohulonigi niya, Awachonu adier ni achiel kuomu biro ndhoga. Jopuonjrene dhogi nomoko kendo ne ging'iyore kendgi ka giparo ni en ng'a kuomgi ma owuoyo kuome. To noyudo japuonjre ma ne Yesu ohero ne chiemo kobedo bute machiegni. Simon Petro nogwelo japuonjreno ka wachone niya, Penje ane ng'ama owuoyo kuome. Nolokore motenore kuom Yesu mopenje niya, Ruoth, en ng'a? Yesu nodwoke niya, En ng'ama biro miyo makatini bang' ka aseluto e kado. Eka bang' luto makati e kado, nomiye Judas Iskariot wuod Simon. To kane Judas osekawo makatino, Satan nodonjo kuome. Yesu nokone niya, Gima idwaro timo, tim piyo. To kuom joma ne chiemo kanyo, onge ng'ama nong'eyo gimomiyo nowachone kamano. To kaka Judas ne en jakeno mar pesa, jomoko ne paro ni Yesu nonyise mondo odhi ong'iew gik ma ne dwarore e sawo, kata ni mondo ochiw gimoro ni jodhier. Mapiyo bang' ka Judas nosekawo makatino, nowuok oweyogi koro ne en seche mag odhiambo. Ruoth Nyasaye ogwedh wachne. Koda osiepna mane ageno kuome, mane chiemo koda, bende osendhoga. Indhogo Yesu ka to kendo mana kod osiepne machiemo kode. Kane Yesu osewacho wechene, to weche ma ne Yesu owacho wayudo nyime kacha ka wachako kare achiel, eh, kare apar gadek eh, e wang'e kanyo achiel, nikech ne en chieng' Pasaka, nosebedo machiegni. Koro Yesu ne osebedo ka en kod joge mane oseyiero e piny mane ohero. To koro ochopo sama koro ong'eyo ni odwa dok ir wuon mare e polo malo, to odwa ni mondo onyis jogi hera ma noherogigo matut. E kindeno Yesu noloso kodgi ma Yesu nonyisogi maber ahinya ni gibiro chamo chiemb odhiambo kamoro achiel. To Yesu nonyisogi ni ibiro ndhoge otienono ero. Yesu bende nonyisogi malong'o ni Ng'ama dwa bedo maduong' kuomgi nyaka bed matin, ma bed jatich e diergi. Omiyo Yesu noluoko tiendegi. To sama ne Yesu dwa luoko tiendegi, Petro Simon nodagi, mowacho ni Yesu niya, An ok inyal luoko tienda. To Yesu nokone ni, Kok anyal luoko tiendi, to ok in ng'ata. Okone ni, A Ruoth, ka en kamano, to kara luok nyaka denda duto. To onyise ni, Ooyo, ng'ama oseluokore ok luokre te, luoko mana tiende kende. To adier, adier kuomu ka uduto uselwokoru kendo uler, tiendeu kende monego olwoki, mak mana ng'at achiel kende ema ok ler. Koro Yesu kane osewuoyo kod jopuonjrene gi eki monyisogi gik ma biro timore, ne chunye ochako chandore. Chuny Yesu nochandore koparo ni ibiro ndhoge otieno ma kawuononi. To odwa weyo joge mose- mosechokoni mobedo osiepene. kendo chunye nochandre adiera koparo ni jok mosechandore gi eki jasigu satan biro keyogi kendo. Chuny Yesu nochandore. Chuny machandore en chuny malit. To chuny malit en chuny maonge kwe, bende onge yueyo. Emomiyo Yesu chunye nochandore, ma kane Yesu chunye osechandore, sama chunyi chandore kapok iwacho gima nie chunyi momiyo chunyi chandore, ionge kwe. Koro Yesu nochune mondo owachi gimomiyo chunye chandore, omiyo nofulonigi ni, Ibiro ndhoga otieno ma kawuononi. Yesu nong'eyo ni osetieko tichne, odok ir Wuon mare, to odwa nyiso herane mogik kuom joheranegi. To joheranegi eki, nitie jaherane achiel kuom jogi moseyiero ma pod ok odok omiye chunye ma jasigu Satan pod temo kendo oyie gi tem mar jasigu Satan. Otamre dagi Satan gi gi- gi tichne duto. Judas biro ndhogo Yesu otieno ma kawuononi. Jopuonjrene kowinjo ka Yesu wacho kama, ne litnigi. Mathayo wacho ni Mathayo wachonwa ni Yesu jopuonjrene ne chunygi lit momiyo ne gichako penjore kendgi to en ng'a? En an ruoth? Koso en an ruoth? Yesu nonyisogi ni achiel kuomgi to ne ok ofulonegi nyingi omiyo nomiyo gidok e chunygi giwegi gichako parore kendgi dobed an koro kata an in kod an kawuono onego wadog ane e chunywa mondo waparre ni to was- wandhogo ruoth e yo moro koso pod wanandhoke e yo manade Nitie gimoro ma pod ok waloko e kitwa ma onego bed ni waloko. Nitie gima muma ni puonjowa kawuono ma dipo ni pod nie chunywa monego bed ni wasemiyo Ruoth Yesu to pod ok wamiyo. Simon Petro kaka ng'ama ne ok ling' gi wach nopenjo japuonjre achiel mane obedo gi Yesu machiegni ni in ema omera in ma in kode machiegni kanyo in e osiepne. Penje ni mano ng'ano ma dwa ndhoge no. Omiyo osiep Yesu ni be nopenje ni to Ruoth en ng'a? Yesu okone ni ng'at ma ang' nuneno ka kawo mkati ma nyume kado ma miyo, to mano e en. To gi sano no Yesu nokawo mkati monyume kado momiyo Judas Iskariot. To kata ka notimo kamano, gineno ka Judas chamo mkati, to ok ok nodonjonegi ni Judas e jandhok, nikech Yesu ne ok ok dwa mondo oket sigu e kindgi. Yesu puonjowa kaeri ni nitie seche moko ma ji timonwa marach. To kata ka ji otimonwa marach, nitie yo moro mwanyalo loso gi joma otimonwa marachgi mondo wanyisgi wadwokgi e yo ma ok waelo duggi oko. Wadwokgi e yo mondo wawuo kodgi e yo makare mondo gine richogi kata mondo ging'e ni gitimonwa marach. Omiyo nowuo pach jo- jogegi, ok ne o- ok ne ging'eyo gima ne Yesu oloso kanyisogi. Omiyo ka gineno ka Judas Iskariot ochamo mkati to owuok ng'wech, Yesu kone ni dhi tim gima ne idhi timono piyo piyo. Gin giparo mana ni ah, kamoro odhi dwaro pesa, odhi golo pesa nikech ne en jakeno mar pesa mondo odhi onyiew godo chi- chiemo mibiro ti godo e Pasaka. Kokamano to odhi dwaro kaka idwa kony jomodhier. ne ok ging'eyo ni en ema nondhogo ruoth. To ruoth onyisogi maratiro ni, Ng'ama ang' anyumo mkatini mamiyo ema ung'e ni ema ondhoga. To ok nonenore nigi. Seche ma wandhogo joma wan godo, mosiepewa kata ma wedewa, giwinjo malit. Akia kata in bende iseyude kamoro ma ng'ato chieng' moro nondhogi, osiepni moro kata kama utiye ondhogi gi tich kata dalau watni moro mosiepni ondhogi gi gimoro e dalau kata in iwuon be nitie kama isetime andhoga ni ng'ama osiepni machiegni. Ang'eyo ni kata mana jomodak iyudo ka dichuo ndhogo jaode kata jaode dhako ndhogo jaode. To ng'ato mandhogo nyawadgi timo gima lit, ng'amondhogi winjoga malit moloyo. Yesu nowinjo malit to en ruoth to nong'e ni idhi ndhoge to pod nowinjo malit. Yesu to ne winjo malit ok nikech noluoro gima dhi timorene, to ne litne ni dhano chunye opondo. Dhano waneno gi oko to waparo ni ng'ane ber, to chunye ma iye to tow, chunye opong' gi maricho. Kata wan e Ukristo kaeri, chunywa opong' gi maricho. Walemo kamoro achiel, wawuotho kamoro achiel, wago mbaka kamoro achiel, wawinjo wach Nyasaye kamoro achiel. to kaka wanenore oko kata kaka wawinjore oko opogore gi gima nie chunywa. Chunjewa opong' gi gik maricho mak mana ka Nyasaye wuon oluoke. Emomiyo Nyasaye ma da luokwa to kod adiera, ma da wabi Yesu Kristo chunywa mondo oluokwa gadiera mondo wawuoth kuome gi chunywa to ok gi oko. Nikech gima ji neno gi oko en gima opogore kabisa. Wanyalo neno joma jo jo Kristo, joma beyo, joma muol, joma onge wach, to chunywa to opong' gi poison. Chunywa opong' gi mudho mapek gi nek gi kuo gachaye gi chode gi mer gik maricho ma dhano ok onego bed go nie chunywa kendo mago e gik mwagombo timo. Anyalo biro e kanisa wanyalo lalore to gima nie chunya malando e wuon madwa natim katieko wache gima atimo e kanisa go chunya emong'eyo. Mada Nyasaye parwa, mada Nyasaye konywa. Judas nopando chunye ni jowadgi. Ma emomiyo kata kane Yesu wacho ni achiel kuomu biro ndhogowa, Yesu nokawo joma richo duto mobedo obedo osiepene molokogi jo- jo- jo- jopuonjrene to ne giweyo timbegi koro no gi joma beyo to achiel kuomgi notamre weyo timbene emomiyo ka Yesu ne wuoyo oko mare ne nenore kaka ja- japuonjre Yesu kendo jalup Yesu kendo osiep Yesu. Ng'at mogen moket mana e e keno, e, e, e kar keno. Ng'a moket e kar keno mane jo, joge moyiero ne ging'e ni en ng'ama ber. To Judas kara ne nigi kidono mar ndhogo Yesu. Nikech kata kane ojakeno, ndalo mane Magdalena dhi luoko tiend Yesu kendo owiro gi pi wang'e, ko- aeto owi- o- oluoko gi pi wang'e to ae owiro gi mo mang'we ng'ar. Judas ne rachne kabisa kendo nowacho ni ma, mo maber ma nengone tek ni tiketho nang'o? Ok akane mondo chieng' moro ouse omi jomodhier. Yesu nokone ni jomodhier un-go kinde duto. Emomiyo Yesu nong'eyo chuny Judas. wan bende Yesu ong'eyo chunywa. Wan bende wan Judas e yo moro. Wasendhogo joma wan godo mosiepewa, wasendhogo jogo ma watiyogo, wasendhogo jogo mosegenowa. Mad a Nyasaye parwa kendo Nyasaye konywa. Yesu nong'eyo maber ni Judas biro ndhoge, to ne en gima noseiki kendo ne nie plan. Emomiyo kata ka notimore kamano, noywak kendo chunye ne litne nikech joma ne biro dong' dhano, ong'e chuny dhano kaka chuny dhano chalo. Ng'at moro kendo manie e e kitabu e e- e muma ka manong'eyo nandhoga en en ang'o? En Daudi. Daudi wuod Jesse nong'eyo ni andhoga en ang'o. Ka ng'at ma Daudi noketo obedo e kabinet mare iluongo ni Ahithophel, obedo e kabinet mar Daudi e jong'ad bura, jong'ad rieko ni jatelo kendo ne en osiep Daudi machiemo gi Daudi kendo ma wuotho gi Daudi, ng'at mane Daudi ogeno ma gimoro amora mar sirkal Daudi ne nyise, kata kane ginindo gi lweny Daudi ne nyise, onge gima nokia kuom Daudi. To ka chieng' mane Abisalom wuod Daudi dwa loko telo mar babane, ng'atni eri ema nene okonyo wuod Daudi Abisalom mondo ogo o- olok sirkand babane. Mano e kaka andhoga en. Ng'ama ndhogo wadgi en ng'ama chiegni kode. Osiepni migeno chande, ming'eyo ni ok nyal fulo sirini cha, mano ema ndhogi. Nyameru kata owadu ma uwuothogo mugenore godo, mano ema ndhogi. Pile kata mana joma wawinjo ni omi poison otho, imiyogi gi jok ma osiepegi ma iye mong'eyo kaka giwuotho, mong'eyo kama gibiro kale, mong'eyo kama gibiro ninde, mong'eyo gima gibiro chamo. Omiyo muma ni puonjowa ni mondo wabed motang' gi joma waluongo ni osiepewa nikech joma ok osiepewa to wang'eyo kendo watang' go. To osiepni to en ng'a? Be ning'eyo osiepni ma in godo ma gadiera? Daudi achielni eri, Joab ma jenerol mare mane jatend lweny, nene en ng'ama ogeno kendo ng'ama ne chiemo kode kendo ng'ama ne nyalo kano siri mage. Omiyo kane osetimo ni Uria marach, omiyo Uria barua motero ni Joab. Joab oketo ka e- e- e- e- e laini ma mbele mar lweny. Joab nokano siri mar Daudi. Kendo chieng' mane oseneg Uraya, Ura- Uria ni, nokawo ng'ato mooro ir Daudi ni dhi nyis Daudi ni jo, jo, jolwenjwa mane ni mbele otho. To achiel kuom joma othogo en iluongo ni Ru- Uria ma ja-Hiti. Daudi nokone ni mano e kaka lweny chalo ka kawuono jomoko tho kiny jomoko tho omiyo ti atiya matek kami- kaka inyalo ne ong'e ni siri ne oum To Joab ni ema ka chieng' ma koro wuod Daudi miluongo ni Solomon nonego kaw telo. To koro kar mondo oji, o, o, oriwre kod wuod Daudi ni mondo omi telo, en koro dhi oriwore gi ng'at miluongo ni Adonija mane gore kod wuoyi mane onego kaw teloni. Donge uneno ka andhoga en gima osiko kendo en gima yot mondo obedie? Nikech kata mana e utwa mwadakie, andhoga ng'eny iyudo ka ng'ama ni kano ifulo ne siri ni ema bro golo siri ni ni oko samoro in gi giri moro midwa timo project moro mane iseparo ni idwa timo to en gima isekano siri tiparo ni osiepni moro ni kamoro en ema inyalo gone sim minyise chieng' moro tiwinjo ka ng'ato nosebiro kata dalani kanyo nyisi ni eh, giri ma nji dwa timo chande ayudo kamoro maber monyalo yude mayot iwuok nono ni to eh, Omiyo muma ni loso kodwa kawuono ni ng'ano ma en osiepwa, siriwa wamiyo ng'a? Yesu Kristo ema kobedo osiepwa to en ema ber moloyo. En ema mondo wakawe mondo waluonge osiepwa, en ema mondo wamiye pachwa duto, en ema mondo wayie kuome. Yesu Kristo biro nikech wan. odhi e msalaba nikech wan. Otero richowa e msalaba. Wakawo richowa duto wamiye odhi nwago e msalaba to wabiro yudo ngima ma nyaka chieng'. Ruoth mondo ogwedhu gi mago odhiambo ma kawuononi. Nying Yesu mondo omi duong'. Ero uru kamano. Nyasache wadwokoni erokamano kuom wuoyo kodwa, puonjowa iwuon Nyasaye, imiyowa wachni mowinjo wawinj kawuono. Koro konywa Nyasachwa tilokwa mondo wabed jogo mabeyo, wawe bedo andhoge kwandhogo godo jowetewa, ka wandhogo godo Ruoth. Erokamano Ruoth Yesu kuom kawo ondhokewa idhigo e musalaba. Nyingi oyud duong' to oyud pak kinde duto nyaka chieng'. E nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amina.